Salam mehriban doganlar, gadyrdan tomaşaçylar, eziz ildeşler. Daşary ýurda nähili çykmaly? Pul we ýol kömekleri temaly bir wideo goýduk Türkmeniň kanalynda. Şondan soň köp sanly ýene sorag, şeýle-de üýkeleýän ýaly nädogry düşünen onlarça watandaşymyz boldy. Şolaryň haýyşy esasynda eger şolar ýaly Şol wideoda aýdylan zatlara nädogry ýa gytaklaýyn düşünenler bolan bolsa, şolara düşündiriş höküminde şu gysgajyk wideony taýýarladyk. Daşary ýurda çykaňda bular ýalaky hiç hili kömek bolmajak bolsa, pul kömegi zady, hawa onda näme etmeli? Döwlet aga, sen-ä hemme zady ýöne hemme ýoly ýapyp goýduň diýip şolar ýalaky soraýanlar boldy. Indi şeýle bir zat bar. Siz Ýewropa Bileleşiginiň ýurtlaryna gelen wagtyňyz, indi men Germaniýada bolamsoň, men gören, eşden, öz başymdan geçiren ýagdaýlamdan mysal getirip biljek size ýa-da Şwesiýa. Şwesiýany men gowy bilýän. Şonuň üçin siz şo ýurda aşaňyzdan soň ýüz tutaňyzdan soň gorag üçin, halkara gorag üçin sizi ýa bir lagere ýerleşdirýärler, ýa umumy ýaşaýyş jaýa, ýa-da kwartira gönümel ýerleşdirýän wagtlaram bolýar. Ondan siz belli bir möhlet migrasiýa edarasynyň gözegçiliginde, hemaýatynda ýaşaýaňyz. Ondan sizden şo ýüz tutan wagtyňyz dokumentler, zatlar alynýar, siziň eliňizdäki dokumentler. Soň siz esasy uly gürrüňdeşlige garaşýaňyz, oňa-da interwýu diýilýär. Şol gürrüňdeşlikde siz öz başyňyzdan geçiren ýagdaýlaryňyzy, eger halkara gorag aljak bolsaňyz, status aljak bolsaňyz, şol öz başyňyzdan geçiren ýagdaýlaryňyzy we size abanýan howpy halkara gorag berilýän motiwde gürrüň bermeli, düşündirmeli. Haýsam bolsa bir Ýewropa Bileleşiginiň agzasy bolan bir ýurt sizi haçan gorag astyna alýar, haçan-da size hakykatdanam siziň janyňyza bir howp abanýan bolsa, sizi gorag astyna alýar. Siz özüňize nähili howp abanýandygyny şol motiwde gowy edip düşündirmeli. Ondan soň siz şolaň gözegçiligi astynda jogaba garaşýan wagtyňyz, siz hiç zada mätäç däl, hemme zadyňyzy şolar üpjün edýär. Hiç kime mätäç bolaňzok siz, hiç kime mätäç edenoklar. Ynha şular ýaly çert, şular ýaly ýagdaý. Indi käbir watandaşlar, käbirem däl, köp sanly watandaşlar aýdýar, pylanynyň ýanyna gitdik, epes sowatlar garaşdyrdy, hawa, şahsy maglumatlaryny aldy, ony etdi, muny etdi, öz işleri üçinem ýüwürtdi, ylgatdy, eýtdi, beýtdi, soň netije çykmady. Ondan soň başga bir adamyň ýanyna gidýärler ýa başga bir topara, bir zada gidýärler. O taýda-da Aý garaz iki ýerde bulaň şyrrygy çykýar. Bolmajyny bolýar, işi gaýdýar, türkmençe aýdylanda. Bolaýjak işem bolmajak ýagdaýa getirilýär. Sebäbi mollasy köp bolan toply harama çykar diýen bir söz bar. Türkmenlerde. Edil şolar ýaly. Işi bilip bilmeýän dogry adres bolmaýan adrese adamlara toparlara zatlara ýüz tutup öz boljak işiňizem bolmaz ýaly derejä sokup öz işiňizi özüňiz gaýtarýaňyz ondan soňam iş çykgynsyz ýagdaýa sokulandan soňam gelýäňiz hawa gaýrat edip kömek et şoň üçin Aleksandr Makedonskiý aýdypdyr Türkmeniň ahyryna gelýän akyly, ahyrynda aklyna aýlanýan akly, pikiri mende bolan bolsady, bütin dünýäni alardym diýipdir. Şoň üçin, mähriban doganlar, örän wajyp ädim, başga ýurda gitmek, başga ýurtda täze bir durmuşa başlamak. Şoň üçin gaýrat ediň! ýalňyşmajak boluň. Birinji ädimiňiz dogry bolsa, nähili başlasaňyz, şolar ýaly dowam edýär. Ýalňyşmajak boluň. Biz elimizden gelen goldawy, maslahady bermäge, siziň problemalaryňyzy, duýgularyňyzy paýlaşmaga hemişe taýýar. Şu günlükçe şundan ybarat, eneki efir duşuklarymyza çenli Alla ýaryňyz bolsun, ýoluňyz açyk, bagtyňyz açyk, ýoluňyz ak, ýoldaşyňyz hak bolsun.